Kelly, Joël.
Eli, Stella.
Elisa, Publikum, Podcast.
Léif Leit, fillt dir iech vernetzt? Am Moment schonn. Jo.
Haut jo. Well haut ass e ganz besonneschen Dag, nämlech. Mir hunn haut en Ofschloss-Workshop, Opnamedag hannert eis an nach e bësse virun eis. An eise léiwe Publikum, deen hei sëtzt, war an ënnerschiddleche Workshops, an dräi Stéck, a mir hunn souguer zwee Leit derbäi, déi déi Workshops geleet hunn, d'Stella an d'Elisa, an ech hoffen, datt d'Leit, déi heibanne sinn, sech e bësse vernetzt fillen elo no deenen. wonnerbare Workshops. Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, Freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ma dann wëllkomm iech alleguerten bei dëser Staffel Finale an dësem End of Season Event. Mir wëllen haut driwwer schwätzen, wéi kënne mir eis vernetzen? wéi kann een esou Events gestalten, wéi mir se elo gestalt hunn, an awer och, well d'politesch Aktualitéit eis dann awer ageholl huet, wéi kënne mer eis esou vernetzen, datt mer widderstandsfäeg sinn, datt mer déi Kämpf, déi mer opgedréckt kréien, gutt féiere kënnen a vläicht och e bësse weider denken, wéi kënne mer eis Kämpf esou gestalten, datt mer net ëmmer musse reagéieren, mee och kënnen proaktiv. agéieren? Dat si sou déi Froen, déi ech oder déi mir wëllen haut beschwätzen. Mee vläicht, iert mer dann bei dat Politescht kommen, giff ech awer fir d'éischt e bëssen nach iwwert den Event schwätzen a wéi dat elo fir eis alleguerte wär. An Eli Kelly, wëllt Dir vläicht eng éischt Reaktioun zielen?
Jo, d'Thema ass jo Community an ech muss soen, et gëtt mer en déckt gutt Gefill, esou en Deel vun der Community, an där mir eis beweegen, live ze gesinn, well et ass schwéier, wann een esou. de Podcast produzéiert, ze wëssen, ok, ween erreeche mer iwwerhaapt, wee lauschtert eis? An et ass déck schéin esou ze gesinn, wéi eng Leit do sinn. An ech fannen et och aus engem tëschemënschlechen, awer och aus engem politeschen Aspekt mega wichteg, esou och Eventer ze maachen, wou ee sech verbënnt, wou een a Beréierung mat sech selwer a mat anere Leit kënnt. Genau, also dat, déi Form vu Begéignung gëtt mir immens vill. An ech war och bei engem Workshop, hunn ech dierften dobäi sinn, dat war och mega cool. Genau. Eli, du waars jo och bei engem. Jo, ech war beim Elisa um Workshop an do si mer Beréierunge gaang. An dat war ganz flott an och beräicherend, well et eppes ganz Praktesches ass. Nach eng Kéier vill méi praktesch, wéi wann een iwwer een Theema am Studio schwätzt. an mir hu jo och gesinn, wéi et war esou en Event ze organiséieren a wéi vill Leit sech ugemellt hunn an esou an mir hunn 1.300 Leit op Instagram, bei deene mer potenziell kéinte Werbung maache fir esou Community Events an da si vläicht, ech weess net wéi vill Leit si elo hei, esou eng 40 Leit, 30, 40 Leit, genau an. Jo, ech géing mech vläicht och interesséieren, wéi d'Leit am Publikum dat wouerhuelen, sou wéi et ass mat esou enger, ech nennen elo mol, enger queer-feministescher oder sexpositiver Community hei zu Lëtzebuerg. A vläicht och Elisa a Stella, wéi Dir esou d'Gefill hutt, déi jo net nëmmen zu Lëtzebuerg schaffen a Workshops ginn, mee och zu Net-Lëtzebuerg. Genau, dat géing ech cool fannen, sou wat esou Äert Gefill ass zu esou Community.
Jo, ech si virun allem zu Leipzig a versichen do och eng kuscheleg Community opzebauen op alle Fall. Voilà, an sinn heiansdo eben och zu Lëtzebuerg. A wat mer elo opgefall ass, hei a mengem Workshop ware gläich een, zwee Leit, déi, déi ech vu fréier och kannt hunn, wat mech total iwwerrascht huet, aus der Schoul souzesoen. An et huet mer einfach gewisen, ok, et sinn hei awer och vill Leit, déi einfach super interesséiert sinn, déi vläit, jo, also ganz, ganz vill Interesse hunn u ganz verréckten Themen, och Kuscheltherapeut ze ginn, esou wéi ech zum Beispill. An ech versichen hei natierlech och Leit auszebilden, fir dass mer hei ganz vill Kuscheltherapeuten hunn och. Ganz verréckten neie Beruff esou. An et huet mech déck erstaunt, wéi, jo, wéi d'Leit all esou matgemaach hunn, ne, also esou richteg dobäi waren. Also souguer déi, déi eben elo net esou vill Erfarung haten, mee einfach d'Thema interessant fonnt hunn, einfach sech rageschmass hunn. Ok, mäi Workshop war scho ganz konkret, ne, also et war bal keng Theorie, nëmme Praxis. An dann. Jo dat mat deem Fillen, mam Spieren an a Beréieren, sech voll dra gehäit hunn, dat hunn ech déck cool fonnt. Hei sinn och am Publikum e puer, also wierklech Respekt. Dat heescht jo ech denken dass mega vill Potenzial hei einfach och bei Leit déi déi elo vläit net esou direkt mat der Zeen esou a Kontakt sinn, déi awer trotzdem wierklech Interesse hunn an wou wou grad zu dëser Zäit elo esou no Corona esou Bedarf ass, esou ech wëll net nëmmen jo op Facebook befrënnt si mat Leit, mee ech wëll wierklech an enger Community sinn a mat de Leit zesummen iessen, mat hinnen zesumme kuschelen, iergendwéi esou allméiglech flott Saache man. Genau, also dat ass mer wierklech positiv opgefall. Woubäi ech éischter sou soss fréier Lëtzebuerg éischter kategoriséiert hunn als, jo bon, do wäert sech ni ni eppes beweegen. Gott sei Dank hat ech net Recht, jo.
Jo, fir mech war et och ganz interessant, fir, wéi scho gesot, no Corona, dass et elo erëm esou alles e bëssen opgeet an dass en d'Leit sech traue erëm an déi éischt Beréierungen ze goen. An fir mech war super, an ech widderhuelen do e Kommentar aus dem Workshop, dass wann een iwwer Beréierung schwätzt, ganz oft dat mat Sexualitéit an Erotik a Verbannung bruet gëtt, wat net onbedéngt de Fall ass an et schéin ass, dass et einfach Raim ginn an dofir fannen ech och dëse Podcast super an dass dat organiséiert guff, dass et de Leit d'Méiglechkeet gëtt, dass se sou Workshoppe kënnen organiséiert ginn, fir e Raum ze hunn, fir dat ze erliewen, fir. d'Vielfalt kennen ze léieren a fir Mënschen ze treffen, déi vläicht och esou denken an een dann d'Gefill net huet, dass een alleng ass mat dem Thema. Huet eng Persoun aus dem Publikum Loscht, eppes dozou bäizedroen? Wéi ass dat fir Iech? Fillt Der Iech als Community, wann Der hei sidd? Also ech sinn am Fong erstaunt, wéi sech dat Ugefillt huet. Ech hu mer dat guer net erwaart, mee ech spiere schonn eng Aart Community no dem Workshop, well mir halt esou esou laang an engem Raum zesumme waren an och ganz vill zesumme roueg a present waren. An dat ass eppes, wat ech net esou oft maachen. Och bei anere Workshops huet een oft vill Saache fir sech ofzelenken, fir wuel e bësse Spaass ze hunn, mee dann awer och e bëssen de Geck ze maache mat deem, wat ee grad mécht esou. An dat war an deem Workshop mam Stala guer net. Et war wierklech, déi ganzen Zäit hat ech d'Gefill, datt all Mënsch do ass an nolauschtert an och oppasst op déi aner Leit ronderëm. Dat hunn ech mega schéi fonnt. Also jo. An ech mengen och, datt de Podcast als Rumm fir den Event eng gutt Selektioun vu Leit unzitt,

dass regelmässig stattfindet und dass das auch einfach ist, da mitzumachen oder da hineinzukommen. Ja, gerade wenn man das so als Support sucht. Also fir mech ass jo ëmmer bësse sou déi Fro oder dat, wat sou bëssen am Raum steet, ass, Mir hunn immens vill Chance. Mir hu Chance, datt mer dëse Podcast kënne maachen, datt mer iergendwéi ëmmer rëm zwar e bësse struggelen, mee dann awer Leit fannen, déi eis finanzéieren. Mir hunn elo hei mega Chance, datt mer kënnen am Bâtiment 4 sinn, datt déi Plaz grad elo existéiert an datt ee kann iergendwéi a super Raim Workshops maachen. Bon, d'lescht Joer hat mer, an dat Joer virdrun hat mer och an de Rotonden super Raim, wou mer konnte Workshop man. Mee fir mech ass dat ëmmer esou. Ech hunn d'Gefill, et ass esou näischt, wat wierklech ëmmer do bleift, wat nohalteg ass, mä et ass esou, mir kämpfen ëmmer erëm drëm, éischtens, datt et e Podcast gëtt an dann stelle mer nach eng Kéier esou eppes op d'Been an dat ass dann eng Kéier, dat ass eng Kéier am Joer, treffe mer eis, mir hunn e puer Workshops an dann ass dat erëm riwwer bis um nächst, bis d'nächst Joer. An dat ass zwar cool, dat ass super, dat ass genial, datt mer dat kënne maachen an datt mer déi Chance hunn, dat kënnen ze maachen, datt mer och dee Budget hunn, fir kënnen Leit anzelueden, déi e Workshop halen, fir kënnen hei einfach e bëssen Raim ze hunn, fir iergendwéi Snacks zur Verfügung ze stellen, datt jiddweree sech wuel fillt, dat ass alles super. Mee wann een dat méi oft wéilt maachen, da misst ee sech iergendwéi anescht uleeën, misst een dat anescht organiséieren an, Wann ech scho weess, wéi schwéier et ass, fir Leit ze fannen, déi ee Sex-Podcast finanzéieren, da wëll ech mer net onbedéngt virstellen, wéi schwéier et zu Lëtzebuerg wier, fir iergendwéi e Finanzement ze fannen, fir Mir wëllen enker all zwee Méint esou en Event op d'Been stellen, dee sexpositiv soll sinn, well do ass da Sex am Numm. An ech stelle mer et schwéier vir, mee et ass warscheinlech net onméiglech. An et gëtt natierlech och ëmmer d'Méiglechkeet, fir Net iwwer en offizielle Sponsor ze goen oder iwwer Firmen ze goen, déi ee sponsoren, mee iwwer Crowdfunding oder esou. Mee dat ass natierlech déi aner Fro ass, wéi begrenzt ass d'Community a wéi grouss ass de Pool vu Leit, déi all kënne fënnef Euro an deen Hutt werfen, fir herno e Raum an Snacks ze hunn. An Leit déi Workshops halen. Jo, wat ech mech och froen ass e bëssen dat Verhältnis tëschent esou Strukturen opbauen, déi nohalteg sinn, déi vläicht méi offiziell sinn, wéi zum Beispill esou reegelméisseg Workshops ze hunn, a Strukturen, déi vläicht och méi esou privat sinn. Also wat kënnt Dir och am Fong am private Raum sech méi. treffen, ech weess net, e Kuschelowend maachen oder sech queerfeministesch vernetzen an iwwer Theme schwätzen an esou. An dat fléisst jo esou e bëssen aneneen iwwer, esou dat Ëffentlecht, Offiziellt, déi Strukturen an esou e bëssen déi privat Vernetzung, déi do passéiert. An et gräift jo ëmmer esou aneneen. An ech hunn d'Gefill, datt an esou anere Stied, Grousstied oder Länner et méi vun deenen ëffentleche Strukture ginn, zum Beispill esou Workshops, wou Leit sech kënne kenneléieren, oder eng Plaz, déi sexpositiv ass, wou reegelméisseg e Playfight stattfënnt oder reegelméisseg e Workshop stattfënnt oder esou. An dorauser, also aus deene méi offizielle Saachen, entsti jo dann déi perséinlech Communities. An ech hunn esou e bëssen d'Gefill, dat gëtt et zu Lëtzebuerg nach net esou. Wat natierlech de Privileeg ass vun an enger Grousstad wunnen an och vläicht am däitschsproochege Raum, datt et do nach eng Kéier esou e bëssen, jo vläicht och schonn en anere Virlaf gëtt. Also ech muss soen, meng queerfeministesch Bubble hei zu Lëtzebuerg si meng Frënn. Also sou meng Friends ass basically fir mech meng politesch Bubble och. An dat fannen ech immens schéin, mä et ass heiansdo e bëssen ze kleng. Also an Däitschland hues de eben ganz vill déi Stammdëschkultur, wou eben all Woch sech eng Persoun hisëtzt zu iergendengem Thema, seet, ech sëtzen hei, wa Leit wëlle komme mat mir driwwer schwätzen, ech sinn do. Du schreifs dat, wat weess ech, iergendwou hin. An ech ka mech erënneren, domols an Éisträich, zu Wien, do sinn ech och bei esou ee Stammdësch gaang an deen huet da gezielt, jo am Ufank sot se schalt eleng do, ne, déi éischt puer Wochen, Mee en huet dann duerchgehalen an esou ass dann och esou eng Community dorauser entstan tatsächlech. Also et kann dann awer goe wann een bëssen Ausdauer huet. Jo dat fält mer grad an, jo. Fir mech ass dat Thema interessant an deem Sënn, vue que dass ech an Däitschland ëmmer souzesoen Deeg, also Workshop souzesoen, gehalen hunn, wou mer Sundowner genannt hunn, wou d'Leit sech treffe konnten un engem Dësch a souzesoen iwwer Sexualitéit geschwat hunn. An dann gouf et nach eppes ze drénken an eppes ze snacken an et war da ganz schéin. An dunn hunn ech dat probéiert mat enger Kolleegin zu Lëtzebuerg ze maachen an dunn koum de groussen, ech nennen et emol e bësse Flop, well dann ëmmer erëm de Saz koum, Wat ass, wann ee mech kennt? An dat hat ech an Däitschland ni, interessanterweis. Do war dat egal, do war et esou, Oh jo, déi hunn déi nämmlecht Problemer wéi ech, dofir ginn ech dohinner. An zu Lëtzebuerg war ëmmer d'Fro, Wat ass, wann ee mech do kennt? A wat ass, wann een op eemol mierkt, dass ech Problem oder Angscht hunn oder en Thema hunn. An et ass fir mech ëmmer nach haut schwéier, d'Leit heiansdo zesummenzeféieren, well ech soen, grad dat verbënnt ee jo eigentlech. An ech hunn d'Gefill, dass bei eis an der Gesellschaft dat nach immens tabuiséiert gëtt, dass et muss alles gutt sinn an d'äerf ee souzesoen dee Problem net hunn an dat däerf dann net ugeschwat ginn, dat muss ee verstoppen. Woubäi mer awer. jo, eigentlech kéinten eis grad do och verbannen an eis ënnerstëtzen. An dat Eenzegt, wou ech mierken, dat ass, an dat ass zum Beispill a menger Aarbecht, wou ech ganz laang gekämpft hu fir hei zu Lëtzebuerg iwwerhaapt e Been, souzesaagen e Fouss ze faassen, ass, desto méi a méi laang een driwwer schwätzt, desto méi ee present ass, An desto méi ee mécht, wéi wann et dat Normalst vun der Welt wär, desto éischter geet et awer och weider. Mee et gëtt nach vill ze maachen. Et gëtt nach vill ze dinn. Jo, elo wou mer doriwwer schwätzen, fält mer och op, et gi jo immens vill ënnerschiddlech Communities. Also elo virun allem, wann een esou an. Beim Thema Stammdësch ass fir poly Leit oder net monogam liewend Leit zu BDSM, zu Kuschelen, zur Sexualitéit am Allgemengen an sou weider, zu feministeschen oder queerfeministesche Perspektiven. Also et gëtt och natierlech net déi eng Community, mee jiddereen huet halt aner Schwéierpunkter an iergendwéi aner Interesse vläicht och, wou ee sech wëll austauschen. An heiansdo um aachte Mäerz um internationale feministesche Streik Wann ech dann hei zu Lëtzebuerg sinn a matginn, denken ech ëmmer esou, Gäil, mee wou sinn alleguer déi nice Feminist, innen soss, wa se grad net hei mat mer op der Strooss sinn? An anerersäits denken ech mer, Ok, ech kennen der och vill vun deenen, well mer iergendwéi befrënnt oder bekannt sinn, also et ass dee Punkt, deen ech virdrun schonn ugeschwat hat, mee et sinn awer och vill Leit derbäi, wou ech mer denken, S, Cool, dech emol eng Kéier ze gesinn an dech gesinn ech wahrscheinlech d'nächst Joer um Streik déi nächste Kéier. an do dertëschent halt net méi. Mee do ass och schwiereg eranzekommen. Ech war zum Beispill jo ganz laang an Däitschland, elo sinn ech op Lëtzebuerg zeréckkomm an an Däitschland war ech ëmmer op Polystammdëscher an esou an ech weess bis haut net, wou ech zu Lëtzebuerg erakommen. Ech weess net, wou ech se siche soll, esou wann ech rausginn oder esou. Ech weess guer net, wou ech d'Leit gräife kann oder ausser ech ginn. Op Facebook oder esou, ech gi wierklech duerno sichen, wéi s du sees, hei op der Demo, do si se sécher.
Mee ech menge wat s du sees, ass ganz wichteg, well engersäits ginn et déi Stammdëscher net. Dat heescht, et gi bestëmmt Leit, déi sech esou identifizéieren oder déi en net monogame Lifestyle oder BDSM-Lifestyle oder en méi sexpositive Lifestyle liewen. Mee déi gi warscheinlech an d'Ausland, fir et auszeliewen. Well souwäit ech weess, ginn et zu Lëtzebuerg och elo keng Spaces, wou ee kann Party maachen, wou ee kann Playpartys hunn oder iergdwéi soss Leit méi informell ka kenneléieren, wou een net onbedéngt muss iwwer Saache schwätzen, mee wou ee vläicht Saache kann ausliewen oder wou een, wou et vläicht méi däischter ass an een net direkt jiddereen gesäit an d'Leit een och net direkt rëmerkennen an een net onbedéngt muss mat de Leit schwätzen, fir dann eppes ze erliewen. An ech mengen, dat feelt einfach hei. Kéint een dann de Kasematten organiséieren mol?
Da misste mer emol mat der Stad Lëtzebuerg schwätzen, ob se, et ass jo elo renovéiert ginn, si huet elo eng Luucht a Soundinstallatioun, dat heescht. Super, ideal Viraussetzungen. Also deen nächsten Event maacht der dann do, gell?
Ech hu mer elo virgestallt, wa mer giffen zu Lëtzebuerg e Poli, e BDSM, ech weess net, wat has de nach gesot? A sou weider a sou fort Stammdësch maachen, dann häss de awer ëmmer déi selwecht dräi Leit do sëtzen. Also dat ass jo trotzdeem zu Lëtzebuerg awer oft e Phänomen, dass de sechs ASBLen hues an Äert d'Leit, déi zwar dann net all an deene sechs sinn, mee an ënnerschiddleche Konstellatiounen an deene verschiddene Veräiner oder ONGen sëtzen a Saache maachen. D'Land ass dann awer iergendwéi kleng. An heiansdo froen ech mech, ass et ze kleng fir sou eng Community ze bilden oder traue mer eis effektiv net genuch, well ganz oft déi Fro kënnt, wéi d'Stella seet, wat ass wann ee mech kennt? An ech géif gär dozou bäidroen, well wéi s de sees, jo, déi ëmmer déi nämmlecht dräi, ass d'Fro, grenze mer eis schonn villäicht ze vill of, andeems mer soe just BDSM, just Poly, oder gëtt et villäicht eng Méiglechkeet fir déi alleguerten zesummen ze bréngen an dann souzesoen villäicht Themaen ëmmer mol erëm ze wiesselen, mee dass eben, well mer awer e méi klengt Land sinn, dass mer e Raum schafen, wou méi Communityen zesummefannen an doduerch méi grouss sinn a vläicht dann och iwwer, wéi seet een, theemeniwwergräifend einfach d'Méiglechkeet ass ze fannen, sech ze vernetzen. Jo, an och d'Fro, wéi erreecht ee Leit? Well ech hunn och d'Gefill, ganz oft gëtt et dat Phänomen, datt Leit vu Lëtzebuerg erausginn an dann am Ausland iergendwéi Facettë vu sech selwer kenneléieren oder och politiséiert ginn op eng aner Aart a Weis, wéi et vläicht zu Lëtzebuerg oft geschitt, an da mat zu neie Bedürfnisser, neie Perspektiven an neien, ech nennen et elo mol, gesellschaftleche Visiounen oder Aart a Weisen, fir sech vläicht a Bezéiung ze setzen, heihinner kommen. An ech fannen. Iergendwéi feelt et mer nach esou un, ok, wéi, wéi kënne mer déi Leit alleguer zesummebréngen, wéi kënne mer Leit vläicht och mat an d'Boot huelen, déi vläicht mat verschiddene Perspektiven nach net a Kontakt komm sinn. Also datt et och net esou e selbstreferenziellen, et gesäit een ëmmer nëmmen déi selwecht Leit ass, mee. Jo, esou e bëssen esou en Outreaching. Wat vläicht och e gudden Iwwergang ass zu deem politeschen Aspekt.
Ech wollt nach ganz kuerz eppes zu deem Community Building och soen, well ech mech do, oder eis, och e bësse wëll bei den eegenen Oueren huelen, well ech d'Gefill hunn, mir hunn dat awer nach ni esou ganz gepackt, ausser wa mer esou Events gemeet hunn, fir d'Leit wierklech esou och ze vernetzen ënnerteneen. Mir haten eng Facebook-Grupp, mir haten eng Telegram-Grupp a mir haten ëmmer nëmme ganz wéineg Leit doranner, wat e bëssen domadder ze dinn huet, datt mer dat schonn och wollte moderéiert hunn an net einfach oppen hunn a jiddereen dran hunn, fir einfach e bëssen och e Safe Space ze schafen. Mee vläicht hu mer déi Dieren net wäit op genuch gemeet oder net genuch klamm gemeet, ech weess et net. Mee ech hunn ëmmer d'Gefill gehat, esou Ok, mir hunn dann esou puer Superfans gehat, déi dra waren, an dat war och cool. Mee mir hunn dat Potenzial, wat eigentlech do war, vu Leit, déi dee Podcast lauschteren, déi un all deenen Themen, déi mer elo genannt hu schonn interesséiert sinn, potenziell. Mir hunn dat ni esou richteg genotzt bis elo. Ech weess net, u wat dat genau läit. A wat een do vläicht nach méi kinnt maachen, dat ass natierlech och erëm eng Fro vun de Ressourcen. Mir hunn och net onendlech Ressourcen, fir Podcasts ze maachen, fir Social Media ze maachen an dann och nach iergendwéi Community Management ze maachen. Dat wier vläicht nach eng Tâche ze vill. Mee trotzdeem, et gëtt jo aner Beispiller vu Leit, déi esou Contenue an Internet stellen, wou sech dann op eemol esou eng Community ronderëm bildet, déi sech méi oder wéineger selwer reguléiert, well een dann iergendwéi Leit huet, déi dat moderéieren an déi do Saachen organiséieren an esou, bon, dat ass vläicht och ëmmer enker d'Fro vu si mer awer vläicht nach ze kleng dofir, dat geet mir heiansdo esou duerch de Kapp. An ech mengen, dat geet och zimlech géint de lëtzebuerger Dram, wann ech dat elo wéilt mat dem amerikaneschen Dram vergläichen, deen awer zimlech ass, zimlech fréi a Bezéiung kommen, vläicht och nach an d'Ausland studéiere goen, Mee dann awer zeréck kommen, hei eng gutt Aarbecht fannen, e schéinen Auto, eng Famill grënnen, en Haus mat Gaart hunn, an da war et dat. Dann ass een owes doheem, drénkt ee säi gudde Wäin, geet ee schaffen, et huet een d'Kanner, et huet ee vläicht nach een oder e puer Hausdéieren, gesäit een heiansdo weekends dann d'Kollegen, déi och hir Kanner hunn, fir ze grillen. An e puer mol d'Joer geet een dann an de Shoppingzenter shoppen an eng Kippchen drénken an Vläicht och nach op deen een oder aneren Event, wou een da gesi gëtt. An dat, dat war et da mat der Sexualitéit, dat war et och mat der Weltoffenheet dann iergendwou. Do fält mer dee Saz an, Mir si lo ze al dofir.
Jo, mir fält dozou nach an, Mir sinn u sech, wann ee sou Events mécht, dat wierklech ganz harmlos, ganz normal duerstellen. Zum Beispill hunn ech dat och probéiert mat mengem Workshop, also Beréierungskonscht, ne, wéi kann ech deen aneren einfach besser beréieren, wéi kann ech dat léieren? Dat kléngt jo op d'éischt emol esou ganz, jo, neutral, soen ech mol, einfach eppes e bësse bäizeléieren, wéi esou en Hobby oder esou, wat een e bësse kreativ da mécht esou. An dann doriwwer, well och d'Fro war, ne, wéi kritt een dann déi aner Leit, déi eigentlech näischt domadder ze dinn hunn an an hirem Gaart sëtzen dann grillen, wéi kritt een déi dann dozou op esou en Event ze goen? Et ass awer do, d'Stella weess do bestëmmt och ganz vill dozou, déi kleng Problemer, déi dann awer kommen, ne, am Alldag, datt een do sech vläicht denkt, ah, vläicht wär awer nach e Workshop gutt dozou oder vläicht lauschten ech emol e puer Podcasten dozou, Vläit kréien, ginn ech do eppes gewuer, wat mer hëlleft an do bei deene Klengegkeeten usetzt, jo. An eng Saach, déi natierlech zu Lëtzebuerg net ausgeschloss däerf ginn, dat ass d'Sprooch. Well mär ginn zwar dann vläicht an d'Ausland, mee mär hunn och vill aus dem Ausland hei am Land an déi sichen natierlech och Community an déi wëllen sech och vernetzen. An do ass ëmmer d'Fro, wéi kann een d'Sproochen zesummebréngen, dat heescht wa mer elo effektiv der hätten déi vill Englesch schwätzen oder esou an déi giffen sech gär vernetzen, wéi kann een déi mat Lëtzebuerger vernetzen an Däitscher an Portugisen an wéi kann een do och schafen? Ech mengen dat ass och net ëmmer esou evident dann. Jo, et ass natierlech och, soe mer, eng vun de Lancunen an natierlech eng vun deene coole Saache vun dësem Podcast, dass en op Lëtzebuergesch ass. A mir hu virdru scho festgestallt, dass mer op jidde Fall fir d'nächst Joer fir d'Workshops mussen e Google Sheet erstellen, wou d'Leit kënnen uginn, wéi eng Sproochen se all schwätzen, fir dann ze wëssen, op wéi eng Sprooch de Workshop ass. Dat ass nämlech natierlech ganz speziell, well wann ech e Workshop an Éisträich ginn, ass et relativ kloer, dass en op Däitsch oder héchstens op Englesch ass. Jo. Fannen dat awer och cool. Also dass ech hunn och d'Gefill, dass déi Méisproochegkeet, Villsproochegkeet zu Lëtzebuerg awer och vill Kommunikatioun schafe kann. Sou, elo gëtt et wierklech schwéier fir op dee politeschen Deel iwwerzeleeden. Dofir mengen ech dat elo ganz elegant, andeems ech einfach driwwer schwätzen, datt et schwéier gëtt fir iwwerzeleeden. Jo, mir sinn e bëssen iwwerrannt gi vu sou politeschen Evenementer. Also mir huele jo op de 25.06., gëschter de 24. ass engersäits d'Noriicht aus den USA komm, datt den ieweschte Geriichtshaff decidéiert huet, datt Ofdreiwungen elo keen allgemengt Recht méi sinn an den USA, mee all Bundesstaat dat selwer decidéiere kann. An natierlech ganz vill, déi konservativ regéiert sinn, gesot hunn, mir schafen dat elo direkt of oder mir schränken dat elo enorm an. An da gouf et an der Nuecht zu Oslo een terroristescht Attentat op eng schwul-lesbesch Bar, déi gréissten an eelsten zu Oslo. wou zwee Leit gestuerwe sinn an haut wier normalerweis zu Oslo d'Pride gewiescht, déi elo natierlech net stattfonnt huet. Et hunn awer Leit demonstréiert a gesot, mir mir sinn hei an dir kritt eis net fort, wat ech och e wichtegt Zeeche fannen. Mee dat feieren, wéi et soss war, dat war natierlech net méiglech. An Jo, da steet ee moies op an et huet een déi Noriichten esou just matkritt an et fiert een op een Event vum Podcast an et denkt ee sech e bëssen esou, ok, wow, et ass schonn e bësse surreal bäi där Weltlag dann esou eng heile Welt ze hunn iergendwou. Anerersäits fannen ech dat awer och wichteg, fir ebe grad déi Raim ze schafen, fir sech ze vernetzen, well ech mengen, datt déi Vernetzung immens wichteg ass, fir Kämpf ze féieren, déi mer leider musse féieren. Ech fannen, datt et immens wichteg ass, grad an och Länner wéi mär sinn hei eben elo, ech nennen et emol, e bësse verwinnt dodran, awer datt mer ebe grad dann méi driwwer schwätzen, och fir Länner, déi et ebe grad net kënnen, a fir Mënschen, déi et net kënnen, sou fir datt et net ënnergeet, sondern fir datt déi, déi d'Méiglechkeet hunn, oppen ze schwätzen an nach eppes ze soen, dass en déi et halen, souzesoen d'Energie halen an d'Leit nach zesummenhale fir ëmmer nach no vir ze goen. Jo, ech fannen, also ech kommen erëm zréck op deen esou ëffentlech perséinleche Spektrum. Also ech fannen och, also fir mech engersäits als Privatpersoun mega wichteg a mega schéin aner Leit ze treffen, déi iergendwéi eng ähnlech Perspektiv op d'Welt hu wéi ech, déi, queer feministesch sech fir Themen asetzen an dat u sech fannen ech schon politesch a cool an gëtt mir perséinlech ganz vill an dann ass ëmmer sou d'Fro ok wéini fänkt et un dass een sech vläit och sollt iwwert déi perséinlech Saachen hinaus politesch organiséieren an wee sollt sech politesch organiséieren hänkt et lo rëm un de queere Persounen d'Rechter vun de Queers anzefuerderen an do de ganzen Zäit ze kämpfen. fir wien féiere mer Kämpf, fir wéi eng Theme féiere mer Kämpf an esou an ass et och op esou engem Event wéi haut zum Beispill, wou et iwwer esou Selbsterfarung geet an a Bezéiung kommen an iwwer Bezéiungen nodenken, ubruecht oder wéifern ass et ubruecht do jo sech och politesch ze vernetzen? Wat kann doraus entstoen? Genau, ech fannen, dat ass e bëssen eng ähnlech Diskussioun, wéi wann een esou iwwer Pride nodenkt. An dann, ganz oft gesäit ee jo esou dat Schëld, The first Pride was a riot. An ech denken, dass d'Pride hei zu Lëtzebuerg, also fir mech ni esou en Demo-Charakter hat, mä ëmmer esou en Event-Charakter. An och dozou stinn ech. Iergendwéi immens ambivalent, well ech engersäits natierlech cool a wichteg fannen ze feieren an och mol eng Kéier einfach d'Liewen ze feieren an anerersäits, jo, géing ech mer méi, méi Democharakter wënschen.
Ech mengen et kann och eppes dotëschent sinn. Ech kenne Leit déi. queer sinn an déi elo mat hiren Elteren op Pride ginn, wat dann vläicht éischter eng perséinlech Demo ass an ee perséinleche Kampf, dee se säit Jore gefouert hunn a wou se dann sech elo feiere kënnen, awer ebe mat Ënnerstëtzung, déi vläicht net ëmmer garantéiert war oder déi net fir jidderee garantéiert ass. An dat awer dann trotzdem kann ee wichtege Moment sinn an och eng wichteg Plaz sinn, fir dee perséinleche Kampf an de vläicht déi Saachen, déi fir verschidde Leit nach ganz schwéier sinn oder net guer net méiglech sinn, dann awer och kënnen ze feieren. Ech fannen et och ganz wichteg, well Mënschen, déi net domatten a Beréierung kommen hunn, grad doriwwer iwwer dat Feieren an awer iergendwou en Zougang an doduerch gëtt et jo och e bësse erëm esou, wéi ech virdru gesot hunn, esou e bëssen dat Normalt, esou ok, déi sinn, et ass e Feiere vu jiddereen ass wëllkomm an et ass een en Deel dovunner an esou hunn, esou huet een net erëm dat ok, mär verstoppen eis do, sondern mär weisen a mär, jidderee ka matmaachen an. Déi Leit, déi vläicht sech net domadden identifizéiere kënnen, déi soen, ah, dat ass awer e flott Fest, an awer en Deel dovunner sinn, esou Schrëtt fir Schrëtt. Ech sinn do effektiv och e bëssen an zwee gerappt, well engersäits gesinn ech dat, datt dat immens wichteg ass fir ze feieren an dat et och wichteg ass fir d'Leit mat an d'Boot ze kréien an ze soen, hei dann, Feiert einfach mat eis! An anersäits gesinn ech awer och, wéi s du et elo soos, Kelly, dat deen Demo-Charakter, dat deen ëmmer méi verluer geet an ëmmer manner wichteg ass, an dat en awer am Fong immens wichteg wier, an dat all déi, dat wat et am Fong ze feiere gëtt, all déi Errungenschaften, dat dat eben, an dat mierke mer elo halt ëmmer erëm, dat dat keng Acquise sinn, mee dat déi ëmmer erëm musse verteidegt ginn. An datt mer ëmmer erëm musse weider kämpfen an drop hiweisen, hei, et gëtt Mënscherechter an déi sinn ze verteidegen an dofir si mer do. A fir mech géif et dann och nach e Schrëtt méi wäit goen a soen, mir däerfen net nëmmen an der Defensiv sinn a soen, mir musse lo eis géint Leit stellen, déi Ofdreiwunge wëlle verbidden, mir mussen eis géint Leit stellen, déi eis wëllen ëmbréngen, mee Mir mussen eis och vir Saache stellen, déi, déi mer nach gären hätten, déi et nach net gëtt a wou et net just drëm geet, dat mer iergendwéi basic human rights kréien, mee vläicht och einfach e bëssen eng besser Welt kréien, wou mer mol enke Schrëtt méi wäit kommen an net ëmmer just an dee Verteidegungskampf kommen. Dat ass natierlech esou, d'Balance zwëschen deenen zwee ass schwéier. Ech muss soen, also den Äerte Merz ass jo elo schonn ëfters ugeschwat ginn an ech muss soen, zu Lëtzebuerg ass do an deene leschte Joren eng immens a grandios Aarbecht geleescht ginn, éischtens fir dat emol erëm opliewen ze loossen an och eng Demo ze gestalten an déi ass grouss, déi ass kämpferesch, do si vill Leit an dono ass awer e Fest an dono sinn awer Concerten an et kann ee feieren. Dat heescht, et kann een och béides verbannen an dat fannen ech am Fong eng immens gutt Idee fir dat esou ze maachen. Also natierlech gouf et a gëtt et op der Pride zu Lëtzebuerg och ëmmer erëm deen een oder anere Block oder déi een oder aner Leit, déi e Banner droen, mee dat geet awer e bëssen ënner zwëschen all deene Saachen, déi soss do stattfannen. Ech hunn eng Fro, ech weess net, ob déi passend dozou ass. Sollte mer och souzesoen, ech soe mol net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee vue que datt mer zu Lëtzebuerg sinn, och e bëssen un der Opklärung nach schaffen, well Ech hunn heiansdo d'Gefill, datt d'Opklärung net nëmmen an de Schoulen, mee iwwerhaapt awer iergendwou nach immens begrenzt ass an datt et schwéier ass villäicht och sech aner Saache virzestellen. Iergendwéi, hm, ech weess net, ob d'Fro richteg gestallt ass, mee fir mech ass esou d'Opklärung awer nach e bëssen, wat d'Schoulen a sou ugeet, awer nach e bëssen hannendran. D'Vilfalt feelt mer do bëssen. Am Ufank ass mer opgefall, dass d'Emotiounen immens ausgeschloss ginn an der Opklärung, mee awer och d'Vieltfalt vun der Sexualitéit, dass déi ëmmer nach esou bëssen, wéi s du gesot hues, op der gudder aler Lëtzebuerger, esou deenen, wat ee sech, wéi ee sech virstellt, eebe baséiert.
Jo, an dass dofir vläicht och vill Leit guer net wëssen, woufir ee kämpfe soll, woufir ee sech kann asetzen iwwerhaapt an, jo, dat. Denken ech och dass dat nach vill ze wéineg do ass einfach jo. An ech géing soen net nëmmen sexuell Bildung, emotional Bildung, queer Bildung ass mega wichteg oder och politesch Bildung, mee generell wat fir en Zougang zu Bildung mer hunn, als wat mer Bildung verstinn a wéi Wësse vermëttelt gëtt. An ech denken dass Wëssevermëttlung, Wëssensvermëttlung an eng méiglechst multiperspektivesch, nennen ech et emol, Wëssensvermëttlung e gudden Ufank sinn fir, méiglechst multiperspektivesch Zougäng zu sech selwer an zu der Welt ze hunn. An ech denken, also dat ass och esou e bëssen d'Fro, esou sollt een Utopien hunn, sollt een esou weider dreemen oder muss mer eis fir déi Mësstänn asetzen, déi mer elo hunn? An ech denken, Utopie ass souwuel dat, wéi et elo grad ass, unzekreiden an d'Mësstänn ze benennen an ze kämpfen an esou, a gläichzäiteg muss een awer net nëmmen déi Realitéit, déi mer elo hunn, mee och eng aner Form vu Realitéit probéieren ze schafen an utopesche Visiounen an ze kucken, wéi kéint et sinn, Datt een och esou eng eng Realitéit schaaft, déi een ustrieft souzesoen, an esou e bëssen Verbannung vun deenen zwou Saachen. An ech géing mech ultra interesséieren, ob et nach am Publikum iergendwelch Iddie gëtt oder Wuertmeldungen oder vläit och Froen zu deem Thema.
Trau dech! Ech weess, Utopien ass e grousst Thema, Politiséierung och. Nee, ech mengen, du hues scho Recht, wann s du vun Utopie schwätzt, well et zu Lëtzebuerg, fir mech op alle Fall, esou eng krass Depolitiséierung gouf vun der Gesellschaft, dass Alternativen net méi geduecht ginn an dass Dreem net méi gedreemt ginn. An dowéinst kann ee guer net méi kämpfen fir eppes Besseres. Et weess ee just, wat net funktionéiert. Et weess een net méi, wat et iwwerhaapt gëtt, dat funktionéiere kéint, theoretesch esou. An ech fannen, dass mir eng Also déi Repolitiséierung vum Fraestreik zum Beispill huet halt och dozou geféiert, datt déi Revendicatiounen, déi aus där Plattform erauskommen, méi méi radikal gi vu Joer zu Joer, well ee sech einfach och méi traut, Saachen ze froen an och Saachen ze hannerfroen. An ech mengen, ee vun deenen, eng vun deene Saachen, déi. Mega wichteg war an deem Kampf war net just déi, also déi organisatoresch Säit, also datt d'Leit tatsächlech eng Plattform hunn a sech treffen a blablabla, mee och datt et ee ganzt Joer laang déi déi Table ronde gouf, also datt Leit sech getraff hunn, fir iwwer Themen ze schwätzen, wéi Aarbecht a wéi Care an esou. An genau dat nämmlecht brauch een fir queer Leit, genau dat nämmlecht brauch ee fir net monogam Leit, genau dat. Mee den Déngen ass schonn nëmmen, et gëtt keen Et gëtt net mol e richtege queere Café a ganz Lëtzebuerg, et gëtt en hallwen. Sou, et gëtt een, wou awer sou Flinta-Persounen net sou wëllkomm sinn, schlussendlech. An et gouf mol iergendwann eng Kéier eng, bon, ech soe lo queer, mee et ass éischter eng gay Disco, wou och Flinta-Persounen net sou wëllkomm waren. Dat heescht, et gëtt einfach keen Uert, Fir eis. A genau esou wéineg ginn et Uertschaften, fir sech ze politiséieren. Sou, mär hu keng autogeréiert Kneipen, wou iergendwelch Anarchisten hir Stammdëscher hunn. Sou, dat gëtt et einfach net hei. Dat sinn dat, dat all déi Uertschaften, wou ee sech normalerweis trëfft, fir iwwer esou Saachen ze schwätzen. Also dat ass dat Schéint zu Lëtzebuerg, et kann een alles starten, well d'Moyens sinn do. Also d'Raimlechkeete sinn hei. Zum Beispill am Bâtiment 4 kéint een eemol d'Woch e Stammdësch maachen, do hätt een d'Raimlechkeeten. Et muss ee sech just organiséieren. Dat ass dat, wourunner et feelt. Mee dat Schéint dorunner ass, alles wat een zu Lëtzebuerg start, wäert iergendwann eng Kéier gräifen, well d'Leit waarde just.
Fannen dat ganz schéi gesot. Do ass just eppes, wat mech ëmmer traureg mécht, dat ass dann dee Moment, wann d'Leit sech net trauen ze kommen. Esou wéi mär, ech soe lo mol, esou wéi d'Idee, déi mär hate mam, mam Sundowner, dass duerno awer iergendwou ass et dru gescheitert, well dann esou dee Wee oder deen ee Schrëtt, fir dohinner ze goen, dann heiansdo un deem et scheitert, well dann awer d'Angscht ze grouss ass. An do géif ech mer wënschen, dass do iergendwéi. manner Angscht ass fir dee Wee och ze goen, well et si wonnerbar Ideeën do an wéi s de sees, et si wonnerbar Räim do an um Enn wär et schued, wann dat ëmmer erëm scheitert, nëmmen well ech traue mech net a wat ass, wann ech net genau an déi Schublad passen, souzesoen, oder deen Thema hunn, wat ass, wann ech BDSM gären hunn a Poly sinn, wat ass, wann ech, ne, esou dann da passen ech net genau. an dee Café ran oder ech hu sinn guer net mat BDSM a Beréierung awer ech wéilt gär villäicht eppes driwwer wëssen an dann ass esou deen dee Schrëtt fir dohinner ze goen villäicht scho esou grouss an dat fannen ech heiansdo sou schued. Also ech hätt ultra gären e queere Café zu Lëtzebuerg. Ech weess net wéi där steet mee pff sign me on the guest list op jidde Fall. A fir nach kuerz ze erklären, Flinter heescht Frae, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans an Agender Persounen. Dat ass esou en Iwwerbegrëff. An jo, effektiv, et ginn e puer oder esou hallef schwul Räim zu Lëtzebuerg. Et gouf, wou ech ganz, ganz jonk war an nach net wosst oder nach net esou richteg e Gefill dofir hat, dass ech queer war, iergendwou nach e lesbesche Café, mee dann ass scho säit 15 Joer zou. Jo. Kann man dat net man? Wé kann dat man? Ähm, also wann een Bock huet e queere Café opzemaachen oder e queer feministesche Café, mir iwwerleeën am Bâtiment 4 mat Richtung 22 an ILL an nach anere Leit scho méi laang esou eppes mol unzefänken. Mir hunn iwwerluecht et also am Bâtiment 4 unzefänken amplaz do direkt eng Entreprise ze grënnen oder oder esou eng Plaz opzemaachen, déi all Dag an der Woch op ass. Mir iwwerleeën et all zwou Wochen ze maachen oder eemol am Mount. An ech hu mega Bock. Ech hunn och mega Bock am Fong eng Plaz opzemaachen, wou dann d'Leit schaffen an wou ëmmer op ass a wou souzesoen Leit kommen, ëmmer laanscht komme kënnen. Well ech mengen, dat ass nach eng ganz aner Saach wéi eppes, wat een zweemol am Mount stattfënnt, wou ee sech muss drun erënneren, well ech vergiessen alles, wat net regelméisseg, sou wat net sou oft ass, dass ech mech ëmmer erëm drun erënneren, dass dat existéiert. Mee jo, mir hunn dat nach net gemaach, mee mir soen säit Méint, dass mir dat d'nächst Woch maache wäerten. Also ech soen dat elo hei. Um Podcast, fir dass mir dat och eng Kéier richteg maachen.
An do kënnen dann déi ganz aner Stammdëscher och stattfannen, wann et iergendwann eng Kéier de Kaffi gëtt. Wou kritt ee méi Inform-, oder wou kann ee gewuer ginn, ausser elo iwwer de Sex-Podcast wahrscheinlech, dass dat geschitt? Entweder bei Richtung 22, Op Instagram oder Facebook oder op eiser Website. Oder ech géif soen um Instagram vum Bâtiment 4. A soss kann een eis och ëmmer eng Mail schreiwen oder eng Noriicht. An ech hoffen, dass dat eppes gëtt.
Ech fannen dat, wat Der grad all sot, ganz, ganz wichteg, well, Stella, du sos virdrun, Wat ass, wann ee mech kennt? An ech menge wat mer elo déi lescht Véierelstonn, 20 Minutte geschwat hunn, ass éischt de komm mer si mol stolz op wat mer sinn oder wee mer sinn. An dat ass Deel vun eiser Intentitéit an dat ass eppes wat mer wëllen och no bausse vläicht weisen, hoffentlech ouni ze vill Risiko anzegoen. Mee dat ass op all Fall eppes wat mer ausliewe wëllen an wou mer dann och Raimlechkeeten dofir brauchen. An dat ass eppes wou mer wëlle stolz drop sinn a wou mer vläicht och wëllen dat anerer et wëssen an dat mer, anerer mat dozou motivéiert kréien, dat och auszeliewen oder sech emol dofir ze interesséieren a sech vläicht d'Fro ze stellen, Ass dat eppes fir mech oder kéint ech mer dat virstellen oder wëll ech dat emol ausprobéieren? E geschützte Raum. Jo. Ech hunn d'Gefill, mir komme sou lues op en Enn.
An domadder si mer dann och um Enn vu Staffel 4 ukomm. Stëmmt!
Wow! Krass! Et gëtt eng fënneft Staffel, esou vill kënne mer är scho mol verroden, am Hierscht. Genee.
Méi wäerte mer nach net verroden, well vill méi wësse mer och nach net. Well elo mat mer erëm eng Kéier den Zäitreisen-Truc eis. D'Virbereedungstreffe fir déi fënneft Staffel unzefänken ass an zwee Deeg. Wa mer dat lei ophuelen, mee wann Dir dat gelauschtert hutt oder wann Dir dat lauschtert, dann ass dat scho geweecht. Dat heescht, mir wësse wann Dir dat lauschtert méi, mee mir wësse elo nach net méi. Dat heescht, dat ass alles e bësse komplizéiert. Dat ass net esou komplizéiert wéi d'lescht Joer, well d'lescht Joer hu mer nämlech déi lescht Episod, Virun der zweetleschter Episode opgeholl an waren du richteg de Janee.
Ma da soen ech iech villmools Merci un all déi wonnerbar Leit, déi hei waren. Merci fir d'Aluedung. Merci, jo. Bis déi nächste Kéier. Et wäert eng nächste Kéier ginn. Et wäerten nach e puer Workshop-Deeg op jidde Fall op iech zoukommen. A soss gëtt net méi nach ze soen. Genéisst äre Summer, bleift hydréiert, vernetzt iech mat Leit. Iesst genuch Risotto. Genuch kuschelen.
Gitt de Podcast weider u Leit. Ech wollt dem Sandra an dem Radio Ara nach eng Kéier Merci soen fir d'Organiséiere vun dësem Dag. An all déi aner wonnerbar Aarbecht. Merci. A fir all déi, déi komm sinn.
A mir gesinn eis dann um Queere Café.
Ciao. Ciao.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Et ass Summer. D'Deeg ginn ëmmer méi laang a vill vun eis verbrénge vill Zäit dobaussen am Fräien, genéissen déi laang Owenter, gesi Kolleegen, ginn op Concerten oder verreesen. All dës Saache si ganz spannend, mee kënnen awer och stresseg sinn an et kann een d'Gefill kréien, wéi wann een alles op eng Kéier maache wëll a fir näischt méi richteg Zäit huet. Wat do hëllefe kann, ass probéieren, sech ze relaxéieren, ze chillen, ze grounden a sech erëm e bëssen op sech ze fokusséieren. Wat ech Iech an dëser Rubrik proposéieren, ass, dat mir eng kleng Relaxatioun maachen. Sëtzt Iech bequem iergendwou hin oder leet Iech hin, maacht Är Aen zou oder kuckt op ee gewësse Punkt A konzentréiert Iech op Är Ootmung. Ech lueden Iech elo an, lues anzeootmen, den Otem eng Sekonn unzehalen an da rëm déif auszeootmen. Lues anootmen a rëm déif ausootmen. Probéiert Iech weider op den Otem ze konzentréieren. Loosst Är Gedanke wéi Wolleke laanscht zéien. Si kommen, si bleiwen ee Moment an da gi se erëm. Mir konzentréieren eis elo op eis Nuque, op eis Genéck, An spiere wéi eis Genéck sech lues a lues entspaant. De lénken Aarm entspaant sech, déi lénks Hand an d'Fangeren. De rietsen Aarm entspaant sech, déi riets Hand an d'Fangeren. D'Entspaanung geet zeréck erof an Dir spiert wéi sech Wirbel fir Wirbel Äre Réck entspaant. Äre Broschtkuerf entspaant sech, Är Broscht an Är Nippelen. De Bauch entspaant sech. Den Daarm entspaant sech. An är Genitalien entspaane sech. Falls der ee Penis hutt, Probéiert een elo ze entspanen a sot dem Merci fir alles wat e mécht. Wann dir eng Vulva hutt, probéiert dës elo ze entspanen a sidd dankbar fir alles wat se mécht a wat se iech gëtt. Spiert elo wéi äre ganzen Uewerkierper entspaant ass. Wann der wëllt kënnt der iech virstellen dat en am waarme Sand opläit. Mir gi lo weider bei d'Been, äert lénks Been entspaant sech, de Fouss. An saven. Äert rietst Been entspaant sech, de Fouss an saven. Spiert wéi d'Entspanung lo duerch de ganze Kierper geet, bis der erëm am Kapp ukomm sidd. An d'Stir entspaant sech, Är Aen entspane sech, d'Oueren. D'Baken, de Mond an d'Zong an de Kifer entspane sech an ären Hals entspaant sech. Spiert elo wéi äre ganze Kierper entspaant ass a genéisst dee Moment. Dir kënnt gär nach e bëssen an dësem Zoustand bleiwen an Iech iwwerleeën, wat Är Intentiounen, Är Ziler fir dëse Summer sinn. Wat wëll ech gär sexuell entdecken? Wouvunner wéilt ech méi? Wouvunner wéilt ech gär lassloossen oder wouvunner wéilt ech manner? Wéi ass et an de Bezéiungen? Wat wënschen ech mer? Wat brauch ech a wou si meng Grenzen? Huelt iech roueg ee Moment fir iwwert all déi Saachen nozedenken. An Tëschenzäit wënschen ech an d'ganz Ekipp vu Méi wéi Sex ee schéinen an ee ganz sexie Summer.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinnte Podcast-Plattformen.
Méi wéi sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. D'Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.